Entemi eye kogenda namanyinga, okonyora omonto enkoro egoaka bwango bwango tari enkoro, gocha iga ase ng'ere ase orobere ensemo igoro aiga iga, okonyora egoaka bwango bwango bwango bwango omonto oitaminyoketi oikaranse buna oikaranste igo, kwanyora egoaka bwango bwango lakini omwana ake buna gokea, buna gokea gwakoming'a omwana one ara nkoragerinde buya lakini akona gotwara chimba chimbaru, bono eke ninki kiaba? Kwairera omong'ina omonene mwana

Mogoko gosayia okoboko eye okonyora nakago nakagomi. Bono igo ase ensemo y'endwari yanda y'endongi nabo ekoirana omomura eirane okoboko okobe oko okobe omoiseke eirane okoboko okorio. Eyio bono eyio ebwangere goita ase eng'encho togoika komanya ogenderete korwari egento ekeng'ao omanye ng'a aria ekando namaneine ndari omwana otumire okure. Esiringi nyarengo, rero genda obeke esiringi chiria ikomi riko, ekorwa ekogoka gati aria, etige esake eria gekorete ki? keroo. Siringi kare nchiarengo, bono siringi chiria tware koreta, kwabeka amache riko kwabangusera omwana oria esiringi eria igenda, kwamanya konyeruta riko komia emete iga, kwareta amache gwakuneka. Ko kwareta amache agokuneka okoigwa esiringi eria egotuma gochia igoro egochara aria ebiiri mbiaendete kogenda oo naende mwaendete komosibia, na ekemogomogi, gose omobeno. Toigweti rende? Omwana oria omanya koba buya, mwama omo- omobeno. Gosara riria kare. Rero bono omobere nigo okare koigwa mwana takari gosara. Igo okoenda nyagitari agenda. Abanyagitari mbare aria abang'ina mbare oo bare abanene okorora. Monyore naende omonyagitari amanyete iga karandorere omwana oyo, onye namarete nyagitari lakini karandorere omwana oyo. Mbare oo bare abaye agoteba ng'a timanyeti korora, naki kende omonyagitari tiga ndarigie omonto omonge arakomorore omanye gochi kobanga erai. eraini gokora bare Ndora onye gitari mbari babe ase chisindani eh mbari babe naende rero bakani chisindani baikoenda bwango sana barabwo bang'ainire abang'ainire baikoayerera koayerera muna esindani nabo koraire chingaki.
Mwanche morigereria buna nagotebiete nkisomache episode eye iga etogokwanera. aa oborwaire obotang'ani. Eh, Teresia, toera esango ng'iti gochakera. Yachakera enyamorero, enyamorero iga ekoirurukera. Okoria oborwaire bw'abana.
Nabo bokoria omwana aga, naende boirurukere bokabu na ebituma biria bi bia mokia baru bikoirurukera biagenda ase bi naende biakora ki? Biaba. Mm. Oborwaire obo omwana aa agochaka kobimba omobere, obarire oba buna ritoke ritobu. Ekero abeire buna ritoke ritobu, onde naro ogokuna kwanyora enyama yachire koboko. Onde nare ogokuna kwanyora agotobatoba, rakini ochake kobimba ki aba nkosi akwo. Nabo bagoteba ase ok- aseee ensemo ya nyagitari totebe, bateba nkosi akwo endagera taikori gwekorete ki? Eisaine. Kumbe omwana oyio na oborwaire bwa enyamorero bwakorire ki? Bwamorire. Omonto otamanyeti arete eriogo aberie, aike ameririe omwana oyio gose amoe eriogo riberire, omwana oyio nabo agokwa. Ase eng'encho erio oborwaire boria bobwate riberera rire igoro, naende kwamoire neriogo riria riberera. kwaretire emechando. Bono iga ebwenerete, omwana oyio aigwe eriogo risunyuntire, akoikamererwa ritoke, chinkondu chie ritoke, taikamerurumete, aigwe amariogo ng'ora ng'ora ng'ora, omwana abe buya, oegwe emboga eye, enderema eye, yagera omwana baka abe buya. Onye morire bono ng'ai korwa Enyamorero ekorwa buna koreng'ana ekero buna okoring'ana kw'omwana endagera, eye takoirurugetie omwana oyochakire, tegochakire gokoa kw'omwana endagera. Abange twabeire tokonyora abana, kwabeka omwana agwo gose nsaa mbiri kwabogete okwamoeire endagera, gose na orobere kwamo ero engori kwamoa, kwamotiga abwo. Omwana okora gose enfo agwo aase ataranyora kende akoria, ataramenta naende gokora naende kwamoa keri keri ki kwamoa, eyio etari buya. Ebwenerete ochenchache inche, ekero gwachenchachenchire ritoke naende neri ritobe beka riko. Ribe eri oriibe buna oruki okoyieka oo omwana akore ki? Arie. Mochenchiri na gento kende kogenda kogenda erio omwana agochenchia emboga eye mao omosori tiga gotiga omwana ng'a kwamotigire abwo omwana oria akonyora okorire ki? Oteseke. Kwanyora obaririre baka gochi chisemo chiaye chia nsoni osokire baka omonwe bono oirane kobarira oyo bwasamereria omonwe gwateba na omonwe lakini keire nyamorero. Buna nabo egokorera omwana oyo nabo agosiria Ee nabo omonwe ago- bwaye.
agokobuya naende tari eki gioka okomonyora karaire burere akwete bwarire tira ng'ina okwete.
akendete. Naigo bono ekero akuga, karamanye ng'a bwairuruka eira abana gete gachia ago nkobwata bore, bono bokoiruruka buna omwango bochia kobwata baria bande batabwate kende. Naki bono ngokora ndore signs echi iga manye ng'a omwana oyo one nenyamuriri abwate. Nabo okomanya signs omwana chimbato chigochia gosugunana, chimbato chiko chikoba, kwanyora ng'a ogoka mbuya abana omwana kona komokuna ng'a. Ero, ero, omanyete abana mbaraneti gokwana okobi- korwa na abana chimboro. Abububububu. Eh, Mm. kwanyora bono chimboro chiachakire gosunana, kwanyora omwana ochakire gotwara obobariri, okomoonchokia korwa maega iga kwanyora ochakire koigoka. Mm. Toigweti rende? Abwo bono ogochaka goaka esaa omwana oyo amenire, ninki? Ko- konyora ng'a torochi omanyeti, irere omong'ina omanyete. akororera omwana oyio agote ng'a egento eke ngentogete. Aya bono siku ici digital nkominyokia omwana nyagitari mapema rrrr. Basi kominyoka kwa nyagitari nkori koba bwango, nkori kwene tikwaba boigo as'engencho karaereria omong'ina buna onde bwensi omwana na etoke atai gokorwaria onaa koenda nyagitari. Igo omwana tomominyoki nyagitari mapema. Tigakominyoka bwango aye. Kwaramochekire nonye mong'ina iga akera nonye mama oino Omorigereria. ageka aroo, Eh. gose nonye moiri onde gose mong'ina iga karanderere ang'e omong'ina. Aya enamba ende ya kabere gokoenda nyagitari aye genda. Ehe. Abanyagitari mbare aria abang'ina mbaro bare abanene okorora. Monyore nonye omonyagitari amotebie karandorere omwana oyo, namorete nyagitari lakini karandorere omwana oyo. Mbaro bare abaye agoteba ng'a timanyeti korora nonye kende omonyagitari tiga ndarigie omonto omogaye arakomorore omanye gochi kobanga eraini, eraini. Gokora bare, nyagitari mbari babe.
Ee, mbari babe.
Naende rero bakana chisindani baikwa na bwango sana, barabwo bang'ainire, bang'ainire. baikwayereria kwayereria muna ne sindani, nabo koraire chingaki, Mm. mani omaete korwa chisindani, Eyio noborwaire bokorwa kwa enyamorero. enyamorero. Okay. Amarwaire ya abana tiga tonya kwanera onsi. Amarwaire ya abana, esamusamu nero, esamusamu eyio ekoria omwana iga iga, chintigatigi ima, magoro ima, ebigoti ima. Mm. Neba na omonto monene nabo egokoria.

erinde erio omwana oye aigwe nobosara bonde ameene, ekero oboruoti boria bosire korwa ime, omanye gocha gosira gochia usiku. Aye Gekogera- ogaye onsi pi nobwate. Naro ee. Okay.
Mhm.
Naro, eh. Igo- Bono gekogarwa ase omochando okabe korwa usiku aa, otige emigo nabo gwatigire emechando. Bono- Komoa erinde anywe, erinde am- asiberigwe, erinde eyakere amafuta. Insamsam. Ee, esamusama. Ekero kwachakire korora omwana abwate ebinto iga. Iga, na ebigoti, na amagoro omanga. Eh, namagoro gatima.
Eh, na manywe amaega iga agotira. Enda rende bweka.
Ah, mbiri gochanda biri esamusamu ero teri gochanda raisi. Mhm. Ebi biri bienda noru aye. Eh. Eh. Igo- Ebi yaye gose oru aye Mhm. gose eki aye. Igo twararure twararure samsam Mm. obwo noborwaire naende bogoita abana Mm. gose Be- nabo Gochanda bore abana sana. effects, Omwana consequences. nonye nendagera nabo aratige kori. Ehe.
omwana orenge omone tu nabagotoka Abagokea.
Mm. Mm. Gekogera akorumwa. Mm. Eh.
togende obwao Basi oborwaire bonde ntamine ero. Mhm. Entemi eye, entemi eye ekogenda namanyinga, okonyora omonto aigwe enkoro egwaka bwango bwango tari enkoro, gocha aiga ase ng'ere ase orobere ensemo, igoro aiga iga, okonyora egwaka bwango bwango bwango bwango omonto oitaminyoketi oikaranse buna oikaranste igo, kwanyora egwaka bwango bwango lakini omwana ake buna gokea, buna gokea, gwakoming'a omwana one ara nkoragerinde buya lakini akona gotwara chimba chimbaru, bono eke ninki kiaba? Kwairera omong'ina omonene mwana Origereria onyora nentemi, na omorageri omorageri ntemi eria onye keroo tayikokora ki tayikoba buya, nabo akoenderera kona korea. Yagera oigwa amariogo, kera airwe amariogo oba buya. Bono abande batebe nkoro nkoro na ng'ai gwakera na entemi na ng'ai gwakera. Enkoro ng'ai egwakera na entemi ng'ai Enkoro egwakera. egwakera enkoro ma enchera eria enkoro ora oramenyoke enkoro egotwome, na entemi eye nabo egotwoma iga iga ase omwana akorete ki? Ase orabare korurwa iga nabo egotwoma boigo naende nabo egotwoma boigo okure nabo okoigwa ng'a kei,

obwate tai rahisi gosaraka. Bono rero bakoigwa amariogo banywa, ayande baakirwe amaguta. Mariogo ayio onsi pi omwancha omorigereria omong'inantere sia kemonto kemosi nabwate. Nigo tonya korigereria atoerese obutaalamu iga naboigo a- atoigurere igoro y'amarwaire aya iga. Ekero ngokora omogano oyo iga nkorunda enamba yaye y'esimo ey'okomorigia amorigi gocha iga iga naboigo edirection buna naboete inki oboro, camel park tosuke agwo nyanguru esukuru, marwanga agwo ekanisa, maate agwo noo. bwoye, nenamba nkorware, nabo okomoakera esimi, gose nabo ogotoma omonto gocha iga iga, ekero mwakwanire oborwaire omwana abwate, nari anyare gokonya omwana ase enchera eyemo gose eyende. Togende oborwaire bwao.
Basi ochiche naende oborwaire tokoroka ng'a endwari ya nda, chindwari chia nda chire ara kabere. Endwari ya nda eyemo ere endwari ya nda bosa, endwari ende ere endwari ya nda endonge. Na endwari eye ya nda. Tari kende gekororekana ime ekero gwachiire ase ebicha. Na amanyinga abwataine akandamaraine are round. Iga iga kwaire omwana baga CT scan. Ekero kwamoirire oyo bono ororo. Bokororoka. Mbo nkororekana kere. Ehe. Nki gekore gekororekana. Tatiga tokomanya ng'a obo nendwari yande onye tomanyeti. Ehe. Onye otomanyeti onye nkwanye komanya ng'a imwe nere. Omwana okomoira akorerwe CT scan. Nyagitari ekero arigereria agotebia ng'a akanyama gete nkare gaka kare ime kare round. Tiga toende torore gose tokomoira tieta, tomobare, tomorusie tochie kopi, tochie kopima. Aye oise komoirania ase omong'ina omokoro agagotebia, yaya, omwana oyo tiga toramoe eriogo rire iga, tiga torarigie nonye na omosinyo onto toramoa, torarigie na motende tomoe, erinde erio torore gose mbokore ki? Mbokee. Okoe omwana okoegwa kabere gatato o- o- orwa endwari eyio yakora ki? Yakea. Oenderere korwa rweka gose. Na endwari yande eye ngoteba endongi. Rika omomura yare komoriera okoboko okobee okorio, yairana okoboko okobee. Eyio egoita bwango, ase eng'encho bono gokona koria ng'a omonto oyo nache komata okoboko oko kwa omomwana omomura, teiyo, ng'aki rende gekare. Bono ekarongerete bono ekairana chimbaru ime, rikaya kobera ande ase ayio ase ogokuna kwanye, naki gekogera tokonyeroka endongi.

Oko okobe omoisekeria na koba kokoria. Eyio bono eyio ebwango ere goita ase eng'encho togoika komanya ogenderete korua rigento ekeng'ao, omanyinga aria ekanda namanene ende aria, omwana otumire okure. Eeh.
Igo endwari yanda chire chitype ibere. Eeh, endwari yanda na endwari yanda endonge. Ehe. Aaah, naende gwatebire ng'a ase omwana omomura na omwana omoiseke etobauti nere oo. Eeh etobauti nere oyo omomura ekoba okoboko kwaye okorio, Moiseke yabo koko okobee. Igo nere amariogo ayio onsi nobwate, nabo igo Amariogo, oyo amariogo. obotete korigia omong'ina onde nabo akomorigia, amoere ase amang'ana a nyuma totaramenya ki omwana nyagitari. Ee, lasima origie omong'ina onde akoetebi ng'a yaya, onye ogosinywa, sasi ng'ina omorete gose ase ende ngosinywa, na inche nimaete onde, ndatebi ng'aki otagocha orandorere omwana oyo. Ekero gwachire kwarorire omwana oyo, twamanya konyora yaya, Mm. tiga bamominyokie nyagetari. Amar- ama- Minyokie ama- nyagetari. ama- Na rio- kore open riaye omonyene kore omaene ng'a niyo amaene nimaete amariogo. Mm. Onye kore omonto omoronge o Nyasaye, igo okoimoka na omonto oyo na omwana oyo, ogende mpaka nyagetari. Mm. Na etoke kwamoire gose eriogo riaikire enusu, oerese ng'a omwana oyo na- nacha nkamorwaria, ekero twamorwaria, inche tindi ng'ina omwana, lakini ng'ina omwana noyo. Ekero namorwaria nkamoa amariogo naika ere, egere ekenkare monyente, nyagetari karainwe na kararo.

Otogosoa na omonyagitari obo oria aye ning'o ng'a ateba inche ng'ina kore omwana? Ekero nario arakoe nafasi ekara ekaranse. Goikaransire otebe ng'a nonya narenge iga omwana onyume omonyagitari toramorwari, namoe erio agore ekegusii. Eke naroche nare komoa erio agore ekegusii ngento gete na gento gete na gento gete. Bono nainwe mocheki, morore ng'a omochando one orore. Koba oria in- ndiamoa eripindi kwamoete chinsa irenga kwamoete erio agore ekegusii. Ogoteba chinsa chiria chindonge, egekogera omwana ase koegwa after three hours chitaraera,

orwarire, osiareirwe ebiriri. Okomanya gw'ogosiarwa kw'omwana ebiriri ntwakamanyeire amafuta naiturusi. Naki bono amafuta naiturusi achiire abeire bosa ogochia gokuna kwanyora atereririe. Riria okoreta amafuta ye chinyeni, naye ebunduki ntwagatumire, bakaya engurue, abanto barire amafuta aria. Ekero barire amafuta aya, bono nchera teiyo oramanye omwana bwango ng'a. Naki omwana aba bono okorete amafuta ye ching'ini aya amache, atai kobwatana nonya aria obegete, buna aye Erianto special nare atai kobwatana, gwakunia ebichera igo gwakuna omwana igo, koigwa obo omo obochafu ase bokorete ki? Ase bo- Natari ogokuna ende engima, aiga ekere geigoro aa, aiga nogokuna iga, aye nokomanyera ng'a omwana one nakorete ki? nabwate. Na koranyore biachie biasoire enda omwana obimbire gochia gokuna enda kwaigwa ng'a ere enkong'u, igo okoreta amafuta aria onyabwati masinini okaberera bosa oo omwana oria amafuta aria ase ime. Ase ansamoke omorigererie eriogo omobekere ne syringe achie echoo first, ekero achiire echoo omanyete akorwaria omwana. Torwaria omwana nyuma atarachia echoo. Eeh torwaria omwana nyuma atarachia echoo ekero okorwaria omwana nyuma atarachia echoo oyio ngokware. Aye bono ogo naye kwamoita mana, bono oria osiarete ebibe ebi chiokorete egasi enke, aye bono naye kwamoita ekero gwatang'anera egento getabwati, ng'aki orachake kobeka esuguri etarabera obo obosie, gose goika oganye ebere omanye kobeka obosie. Okaramwa kera first aid aragende echoo. Eeh. Ekero achire echoo. Egento egento egetang'ani, morente omobeke omokorere eng'encho eyio achie echoo. Omo ekero kwamoeire echi kwamoeire achire echoo, eri kwamoakire amatari koigure mbikorete ki? Mbiro. Oendete komubushia ande echoo. Ekero achiire echo, bono ochake korenta amache, nyuma acha nonye nyuma ataragenda orente amache omosibie, toramwarire igo riakomera gochinda nyuma otarakora ki? Otarakora erio. Omosibie obochafu bore bokee, ekero kwaretire obochafu oria kwabekire amache na eriogo, ogosibie ekwende eria ime kera omonto nabo akoine okoineke ng'a kwakweri na ebiiri biakorete ki? Biarenge eplastic eria. Onye mbere akia naende oire ore kabere, oire ore baka gatato komosibia, oganyerete echabu eria, ogochia echo, moe eriogo, omwana abwene. Bono mwana. Signs, ki nkomanya ng'a oyo nebiiri eria asiarete? Omwana nabo akorera, ekonyarekana arere, arere. Lakini ekero omonto ariete endagera, aite asibe gose na amache gose na eturungi are gosiba, omwana oria agokira ebibiiri ebiria, nabo igo okorora na amatuko atato gose ane, are na ebibiiri ebiria, otamanyeti. Lakini gokona komoimokia gokona kogwo akona koritoa, tomanyeti, omwana akire tari konya okoroseka buna asoirire ng'a ah rero omwana otakarareti buya, onkonyanire. Bono ngocha goika ore omobwate gokomoimokia iga, akoigwa igo abororo. Orira, obuge haa, kwabororo mana ekiuno kiamobwata, karache akie omwana koruka, omanye komoirabana nyagitari. Omwana nabo agochange signs pi. Eeh. Igo egento egetang'ani okoorokia iga egenkeri ng'aki omwana ogo goika omaster omwana ogo otype ki are.

Yaigokire embe engiya yasoire ase omobe ase omobere. ase omobere kwamanyete akorwari mwakeru morwaire bonde bwensi pi toisa gochaka korwaria onye na omwana nyuma otarama otarabori signs otaramanya omwana ong'e ki konya akoragera otaramanya chinse chia omoreri amoete eriogo chinsa ire enga amoete endagera onye omwana tariete endagera netoka ka arwarete mobetererie endagera omoe erongori nonye nkero oyo omanyete tari oyo otamanyeti asibe nonye na erongori egende ende omanye komobekera eriogo. Omonto ore ore korwa esiri aria. Ochire nomwana, eh, ng'aki okore omanye omwana oyo mboroire ki abwate? Aka- ogoika omorigererie omanye Mm. origererie onye nomonu origererie omanye monu ki Eh, komorigia kore omanyete afya yaye okona boigo kwaruta omwana ng'a omwana oyo rero mbuya are, buna kwarora omwana oria orentwe iga aye kwanyora nateba ng'a rero are ombuya are isipokuwa morantebi inki ngokora ki? Inki ngokora. Togokora. Kwarora omwana bweka achaka gotetemeka ng'a oyo namoroche. Eh, hapa ni kwa dawa.
Eh, Eh, bono ebiriri ebiga totararwa ororo, kare Nkoigwa narenge ng'a mwana oyio bono, reta amache, beka riko, beka esiringi ime, nki ekeri kiarenge? Basi, esiringi nchiarengeo, rero genda obeke esiringi chiria ikomi riko, ekorwa ekogoka gati aria, etige esako eria gekorete ki? Keroo. Siringi kare nchiarenge, bono siringi chiria tware koreta. Kwabeka amache riko kwabangusera omwana oria esiringi eria igenda, kwamanya konyoruta riko komweamete iga, kwareta amache gwakuneka. Ko kwareta amache agokuneka okoigwa esiringi eria egotuma gochia igoro egochara are ebiiri mbi yendete kogenda oo naende mwerendete komosibia na ekemogomogi gose omobeno. Toigweti rende? Omwana oria omanya koba buya. Mwama omo- omobeno osariri kare, rero bono omobeno okarigwa omwana takari gosara, iga akari gokira, tari konyara gokora ki? Bono gose nabanto baria bariire emete eyio, bono emete nemeng'ao egokora egasi. Eeh, emete nemeng'ao Eeh, bono egokora roche, egasi.
eeh, kare amafuta ebunduki nagatumekirwe ase abana. Mm. Bono amafuta aya, ekero arenge gotumekwa, ngokonya arenge. Rero bono abeire bosa ng'a banyure, ki abeire bariire baka chinyama chi'engurue. Twariire kera egento mpaka bono kende mbibwati nge- nguru. enguru, ebinto ebi mbibwati nguru. Tobwati masikani ase ebinto Yaya. biria biarenge amariogo. Yaya. Ehe, Mm.
alright. Goaka esabu, kare.
Ekero nonya enyama y'embori yare koriegwa, yare koriegwa kware kong'aa enyama y'embori, omonto akoria, ekero omonto orwarete, okore ki obe? Rero kera omonto akoria enyama y'embo Y'embori. y'embori. Rero okong'a onye narebe kera omonto orwarire, rero na enyama y'embori bagokora ki? Asase gose twabitumiete mono. Mm. Mpaka bikalusia meaning. Eeh, oisake esabu nonya na abasubati buna bono totebe for example, abasubati aba ba- ba- ba- chinda chiaria kogokare, Baare kominyoka bareta eng'ombe, nyarebe nobwate eng'ombe, toreria eng'ombe eria. Banyerasa, bamotenenia insa, bamoigwa amanyinga aria ing'otera, ing'otera, ing'otera, ende eria yakora ki? Yairana boronge. Nere orakore abe omonto na noinko amanyinga onywe, okorera ekeene, norora noteba ngoku kware, eraswe eng'ombe eraswe, naende ng'o ogochia gokorasera? Mpaka aria abiriri, Naro mpaka okorasa aria arosiri, tokoria. abonto aria. Bas, naro okorasa ritang'ani rirateba inaki, inchuo orase eng'ombe, Taiyo. Tokonyeke.
Taiyo.
Totararusie ebiriri toende egento kiao. Ebiriri ninki ase omorigereria okorigereretie?
Ebibiriri ebi na omonto obwate amaiso indatebe amaiso amabe bono? Ee. Gose ne enia embe ndamwamu ekogera nkorora ng'a nende amomu gete egochi yabireta. Lakini nkoenanu bire na abanto ekero omonto agokora ki? Agotache, amakondo agocha. Amakonda aa gocha onye nagotacha gose onye ne chibaga egento akoereria, kwanyora ko kwarendie aria amakonda acha asoa asirere omobere. Obe omong'aini korwa kare buna twamaete twatebetigwe inche na Mao korwa. Ewa. Omware amanyinga arwo obikore nase are bono mbikoba ase ore. Gebiriri mbire ogosiarerwa naende Ee, ebiriri nabwo mbire okwa- biogosiarwa mbire okoegwa. Ehe. Mm.
Bono ase ebiriri ebi igaa, Abanto mbagateire ng'a ekero ebitunwa biabeire bi- bi- bi- bisomoreti. Ee, nkoba biarenge ekero ebitunwa bisomoreti, rero siku hizi ebitunwa mbikaire bikare gosomoria ama- amaremo aye rire. Mm. Ebibe riria ekero omonto abwate nabo akoenda nyomba, ntwarenge gose na amatanga for example, Eba. gose ekegeni eke. Tokamanye tinkamanyeti gose nobwate. Gwatera ki esuguri riko nayio ira omanyete nabiirire. Banto bange omonto omanyete togotereka ntaterekete esuguri eri riko tinkoiyora inche. Endagera yoka nkorusia oo nyetige buna yakorete ki? Yarenge. Ase eng'encho tinamaete oyio oterekete ororo. Igo tiga onye kwayerera ko- Tiga koiyora. konya kwayera yora yora ebinto korwa riko ekero kwanya omonto aterekete. Korwa ebinto bikwabaria.
Yaya.
Ayerusie endagera y'obuya.
ayerusie endagera, onye rimo ache kobia omonto gokoboria aye riko orakwane abanto oteba ng'a ng'aki arengere riko. Menta nonya ime ache oteba ng'a obi, mani abente ime ache abuge gaki ndorere abwo riko, aye komanyete ng'a ntaterekete ng'umba namanye oterekete. Na kare amanye abasubati aba abasinini, Yeah. bakonyora abana, norwori bw'ebibe ritakobugena. Ase ki? Nkonyora are abana,
amatuko aria aye y'omotienyi ngokora are ki? Nkorora are. Tako mbikobugena. Aye ase oirwe erio ogorigereria iga,
Onya gokwa yagera oye. yagera bianya koma poiso takanto siarire abande. Na omonto okoroka taye tanya gokora ki? Tanya mbikoera, mpaka akokorwa oboiko bwense bimanya koera. Ande ase otigire oborogi.
Ache ore ekemo atige, Mm. ache otige oborogi, naende no- ausu- ng'aki orakore omanye ng'a aye omonto oyomwene natigete oborogi. Nore nomaene. Ase tari togopimera. Ase tari ogopimera.
Na mosubati obwate periods otaraika menopause igo nere nakong'u. Nere nakong'u. Naki bono oyere ng'aki agocha gotiga kera menopause ere bado taraika periods. Tekonyareka ere bono akoenda akwerua atebe nindwarete. Ekero atebire nindwarete gaki nyanchete obokonyi nkonye. Aende ase omonyagitari oria okorwaria. Yes. Buna bono ntobwate omong'ina getochia keumbu aare. Nere kosasima seita igo orakorire ki? Okonyire sana. Nkorarete runde abana, nanyora nabo, nateba ng'a igo. Lakini tingonyara gogwatora rieta ase eng'encho inche tindakomanya aye nokorete ki? Nobwate. Omonyene enyomba okogwatora. Na inche nkoratake estep kwansa korakora koraba ore naki namaene bono, Nere. nare bono nanya komoigwa. Ekero bono omosubati bachire bono agoteba nyare bono naigwete nabwate, gotabana naigo rioka. Namaene namoigure nabwate,

Nyagetari ochiche ochekigwe. Na abanyagitari aba abanto bakobareta, baria bachegete buna ritang'ani, na bwamanyete bwa omonyagitari oyio, nere omonto ogooda omotebie ng'a aria ase kwarwaretigwe. Yes. Minyoka tokonye namba ya omonyagitari oyio akore ki ache? Omonyagitari oche ochengererie abanto iga abwo ba obeke amache ekelasi, obatebie mwatwere amatime. Amache ayio agoonchoka, aye manya iga okora ki?
Litmus paper. Aye ekana gosoa e- e- e- elebo. toikoirana chinyomba. Amache aria ekori na akaobobu narenge, amate amate gose na amarabu, na amache na amarabu. Ng'aki rende amache araonchoke abe amabari gose abe amamwamu, onye tobwati Buna ebibuya. abwate egento getakobeka ororo, geko Namanyete, ere namanyete igo ng'a inki, lakini amache ara agokoa amarabu che, ekelasi. Naende ekelasi eki kia ogotumia aye bene. Buna toro ntwararigereria ebinto buna ebi iga. Mwanche morigereria amang'ana ara, tonya gokwana ngoro ngoro, kegusii buna kere, bono naye ogojaji. Aye torigeretie aye bono, naye okora ng'a

Nodigwa omobiri, onye biiri na biro biro nabwo bigochanda omwana. Igo nabo ogodigwa omo ebi egodigwa omo. Nebing'ao.
Ebianda bi'okomena. Nebing'ao. Naende ebinde mbire bigocha. Bi'ogokuru. Bi'ogokuru. Nebing'ao. Ebi bi'ogokuru nabo biragere omogongo osoke. Omogongo oito okonyoka yaani omogongo oyo bono goteba boronge ekero bamanye, omonto amanye ng'a omogongo norori, tateba ng'a omogongo oyo osoke naki. Omogongo nore ogosoka egetenge kere gegosoka Misiri ime mwachire konywa chisoda, Yes true. togokerwa korwa omonyambiribiri Mhm. nabo ore korokwa Yes. ogosoka korwa magega. Omochani naende onye okuna iga na okoba koirania iga, omwana oye manya aye gochire kogunda akwe. Okorigia akaraka nonya na eyanga buna eye iga obwate rigo erinde ng'ora egere mine gwaria origerie amariogo oyomwa omwana gose ogende mpaka nyagitari otebie nyagitari ng'a omwana omogongo nokora ki? Ogosoka. nosoka. Tong'igweti rende? Mm. Omonyagitari omanya ng'a nki agokora. Gose omonyang'u okogocha Igo kwande ase ebiagoria gokoresa tonsi. inee, topaniki mono ng'a omwana ogokua? Yaya, Eh.
yaya, tari gokwa. Nonya na omonto omone nko bareo. Eh. Mm. Ohe, Omonto omone nko bareo. Mhm. Mogongo ngosoka ore. Mhm. Eh.
Tweresi bono okomena okwo. Bono ekomena okwo ekero kwabeire, omwana aite ekero omo- omobwate nabo okomotonyeria amabere aywo. Onye tomotonyeretie amabere aywo, rigia omonto akoe riogo karetwe okabekeire ri- omo- ris- omorobo bwe risosa. Mm. Kwabekera omwana kwabekera riogo mono, kwamoutera. Lakini bono rero oborabu bwachire, okogora esirenji, obekere omwana eriogo, otebwe chisiyo Na- siria naki okobeka okobekera korwa. omwana, okorwa maega okomobekera. Mm. Eh, oba obe. Ng'aki okora komanya ng'a omwana oyo namenire? Omwana tai kobarira, Mm. kobarira are. Koro kiakobarira naende naende komobwatete, nokomomeka iga obuga pu. tabwati bureki, oko na kubuga igo, igo bono koigwa ng'a omogongo oye obeire loose, igo toganya ochia gosoka yaya. Okomenya obwate type isato, ogotang'ani. Ogotang'ani nagoteba okomenya na ogotang'ani, okomenya oko gokoo goko okomenya boronge, korwa oo ogokurwa. Ogokurwa. Toigweti? Korwa oo omogongo okomenya kwa omogongo, ee okwo ogosokigwa omogongo. Gwateba etype iga omonto nabo okorengera ng'a na ebianda.

Omoa omogati ase omonyacha arie nonya nebibande, omwana buna bono omwana bwa emiaka ebere gocha nse, moarie ebi- akagaya ebibande bitato. Okomorenda tabasa gosibana na amache, Plain.
bwoka, akore naende nonya nenusu saa, agoite ebianda biria kobiroche, akobisokia korwa unda bori kobiroche akoenda echoo akobibongorora korongorora. Oigweti rende? Gokonyora rende nonyare, minyoka onye gitari se- omo- omwana buna akure esirapu gakoegwa, tari ntato ere eria ekoegwa. Ngoita omwana akwe ebi- Yata ebi- ebipisi agokwa. bitato pi akore. Eeh, nabo Arisia. agokwa, tari gokwa. Mwana tagokwa obopisi boria botato boria bwa- bwacha bokonyenya obosinini, Mm. gose aye orwaneti, gose nokoria asokia obochafu. Ebi nibio ebigodigwa. Ebi nabio ebigodigwa omo.
Ebi binde, igo okorigia omonto akoe eriogo, obekere omwana, omwana abe buya. Kare twakebekeire abana

obeke eng'use ochunchuge eng'use na esirenji obekere omwana. Amache okobeka ore amache eng'use na esirenji obekere omwana. Naende tari ng'a okobucha amache ande onsi amachafu Yebo. orete obekere eriogo erio. Beka amache amasafi ng'a nonye gokomobekera na esirenji ng'a ase abwo tabwenereti kobekwa na amache amasafi. Obekere omwa

Okay.
Lakini naende mbare bakoiborwa bakina buya binto ebi bitanya koba. Bono gokina kwaba kwa rero goko tingokong'aina, Mm. nonya ninche korwa nse abake ase Nyasae tingwancha. Mm. Ogokina kwa rero gokina buya iga, egento gekogera bakina buya. Kwanyora omosubati oria yachaka komaintain ochire okore efamiri yaye okorire, riria agochi konyora oborito, okorire ki? Bwesibiri neri okorire nagotebia ng'a rigosibia. Kwagusire enyomba. Okoorire.
Omanye korigia obosaro abang'ina abamoe obosaro. Omena. Onye tachieti korigia obosaro omosubati omoronge akorete echiko kwabekire amakara, ribu ndire rikoba igoro rirabu chechecheche, ribu riria orire ose nabo akona komena. Okwandoria tore okonyora kwaba omosubati kw'abana nabo iga ekero anyorire ekero agochi kogenda oyo okabere, nki egochi kiamobera? Twande oborwaire bonde bw'omwana. Amarwaire naro aimaete y'omwana. Baito omwancha omorigereria naro aite okwaneire amarwaire y'omwana goikera iga timaeti ng'a ee kende ngere kwarorire signs nere kwarorire ase omwana ogo na totaranyekwanera iga iga. Ebitega rende omwana are ogokina. Ebitega, ogokina kwa omwana kwa ebitega nare oria bwa ororeri, ororeri. Onye tari oyio bwa ororeri, nere bachire. Abasibati kwanyora babekeire omwana chinapkin, gwateba na bwarigia omwana oreta gose nenapkin omotinyere ebichaanchabe ogenda. Omwana oria bono egento keria kemosambete, chinsa chiria agochia gotaka koo gakwa embeo riria kwachiete komorusia omaete goika igo atake gotara nonya na onye ogotara atare na amagoro, aigore egere akore ki? Atare bo. Egere embeo emoake, gekogera risuko afuminyete riberera, Erio. nabo ekonyarekana omwana ache ebitera. Na enchera ende omwana kwamonyora kwamobwata iga, gokochia kware gokoenda omwana onye mborere kwaereria omonto iga. Gwaereria, omwana ikabwate koiruruki guga atomi guga, nari okomanya omwana mochandoki abwate. Abanto babwate abana barere enchera ere embe, omwana yagera ochi gotwara nonye nebitera. Tokomanya omwana nare ekere manya toratumie omwana, omosekie, omoonchaonchokanie, omobwate buya. Engencho eria bono bakoereria abana barere ayiiga, nero yaetire emechando. Infact ase ogenda gokwana iga okwanera ng'a okonyorwa gotara Okonyorwa gokwana ebinto ebio bionsi. Aase okonyorwa kwa ogotara, torere babana eng'encho egesaku ng'a ekio, omwana to moka omoe omwana abwente three months, gwachakire gotereka omwana. Kwata eplastic, kwabeka egetambaa abwo gekai goika gwatereka omwana ime. Chidakika chinke ekero tachi gosaga, kwamorusia oo. Mara naende gwaikire koba kogaa, kwamotenenia,

Taendoki gochia aria akore ki? Agwe. Okobera esituri eria amatuko naro moruseti mpaka chisogisi. Okobera amatuko abere atato, okonyora omwana oria oboaga akaba oria bwakorire ki? Bwasire ochakire bweka gotenena amagoro aria inse. Orete amagoko y'esuguri. Oru- oruge maragoba, orete amache, obeke esuguri eria. Ekero kwabekire mambia oboke mambia omete amache ama akwende aria eria. Agagerie omwana oria omogaro korwa inse. Mochisasirie riga. Egekogera kare. Abang'ina bakabokire, bagochia koruria abana rimi, rimi rero ndiri nkonyora ore rimi ndigakare gokoruria omwana amagoro. Nonya na obonyansi Egera, mboro. Nonya na obonyansi mboro.
Mm. Rimi ndiiyo ogochia gokoruria mwana, bono nokomokorera ki? Okomosoruria eng'encho eyio omobeke igo, egere omwana akore ki? Mm. Abe buya, tatwari bitega biri, onye mbiri riororeri. Mm. Onye bire biororeri, nabo bikoba bio, naki nataro ore omosemi bakabebe bitega. Mm. Okonyora gokwana rende.

Ore gose nomwaka oyomo na emechie nsaba, mani nonya okobuga egento eke tana kobuga. Omwana oyo mpaka ache atware omomera okorete ki? Rore ororito. Toigweti? Namba eyemo okorigia emorwa, aria ase eng'ombe yakabekire esike, obonyansi gete bwakina bobwati chinengo, ase esike ebekire. Obonyansi boria, orete oboberi, orasibie omwana oria namatuko arenge atatano iga. Ore gose nachake komamora monwe, kokaga kende, okonyorora ogochakire konya mamora monwe igo ochakire konyegeria ebikoba iga. Orete rikara ri'omotomwa omwamo omobeekire mono. Riria agochia gotanga igo ekero ochake komanya oria okomosaria, ase engencho nigo ari king'ada, omwana oria tagokora amatuko maange atarakwane. Atarakwane. Ee. Korende ekero chiagas chiagachire inse aa ki omwana okonyora omwana abwate gose naro Eria akoiborera nigo.
Kobutorokio are?
Ekenye ee nkobutorokere. Nkoba kere inse aa. Naende kiaba na igoro, nonya niime ase oromeme ekorwa inse nkoba kiarenge kobotoro kiare. Na ero yabeire abanto basinyire ng'aki bakobotora otabwati experience ki isa ime tokonyara kobotora. Okoenda mpaka ase abanyagitari obatebie ma babobotore. Advice ene nogotebia ase abang'ina na abasacha barigereretie babwate abana abake concerning okoiborwa kwa omwana mpaka ka omwana abe omonto oetenenera okoenda gochia aria. Ninki?
Omwana buna anyorwa. Rituko riria mwanyorwa omwana anyorwe iga kegima, omonto nobwenerete korabaraba omwana. Onye tikwamaete komorabaraba nyagitari achie kwarenge, omanyete omwana naro okoiborwa, yanyorekana nonye okorwa magega ase agochie ere choo natichete, otamanyeti abwate agaprada gete igoro. Ekero gwachete komorigereria ritang'ani nonye kwanyora agaprada karia mbwagosana nonye nyagitari akotuba, nyagitari tari konya koraba omwana ogo mpaka abwo, onye aye tokoraba, naye omonyene okorabaraba omwana. Ekero kwarigereiri kwanyorire, gwatebia omonto onde orere omwana oyo, Omwana oyio tichoru. Eeh, gochicha korwa ororo gwachaka komo chaka komopangira ng'aki okomoa Because by the amariogo. way, otaragenda, because omonto naro ogocha koria ara is late, kumbe tanya komanya ng'a omwana oye natichete. Omonto bono ogokora igo, emechie nere okogenda, monto atatageti okuunora omwana oye, Mm. nabo agotigara kabwate obokong'u, nere ko atatageti. Mochie nore okogenda okaigwa omwana omonto agosasokerwe ng'a mbwate nkwanerie omwana, okonywa kai gwasa gwatumatumia omwana, omonto taigotwara wasiwasi ng'a. Ng'aki atuma tumia omwana oyo iga? Aria omonto agoteba ng'a yaya, ndorere omwana, ng'aki nainche, gose nanyorire omwana inche ndore omwana ng'aki akorete ki? Ng'aki are. Ng'aki are. Mondorere nonye tarwareti, karamondorere ango. Kwanyora ng'a na omwana na omonto ororire buya. Omwana nabo akorwa nyagitari okwenda onyore bono iga, arwe nyagitari buya, aike kagaa, kumbe omwana oyio namerete obuya, yaani obochafu, ochafu mbore amerite. Omo gware koba ng'ina abamorigereria omonto akwane ng'a aa, omwana oyo naki arorekana iga, nabo akong'uswa. Nyagitari nkong'osabare, rakini bakobeka aganto karia gagokora ki? Gagopambo karusie. Aganto karia oroche gocha gosoyia obochafu boria bwensi gocha korwa ime ya chimioro, kobaga ase eng'oko. Abang'ina baire omonwe iga ong'usa iga, twera nse, ng'usa iga, twera nse. Omwana otichi okokwanyora omwana okorire ki? Obeire boronge. Ekero barabarabire omwana oyo arigereiri iga buya, bono aye omwana naisa gokina agokina na enchera ende oo. Advice yaye nero kwarogete ko- kobaa eria abaibori bamanye amang'ana y'abanto. Inche egento gioka ndatebe ng'a omwana ekero anyorigwe, Tiga abana batebie omong'ina ng'a, Rora omwana, komonto achire korora omwana gose achire gokwaneria omwana, tararorire omwana. Omonto origereire omwana nekenyobu eke nabo oranyore o- obwate omwana rakini otarabwene ekenyobu. Omwana oire gose na amatuko amange amange ta- atabweneti kenyobu, aye oroche rakini otigete, gose okarora kiabutokire okirete. kiabutogete. Tomanyeti buna omwana iga aria onyarorere agochia komobwata ero, enyarorere eria akobachora ri- rikoba iga, omwana okoirwa nyagetari ime akobekerwa ekabangi gete kangeeee ebesa kange esiringi, yaticherwa iga asiberenerwa kabwateranigwa ng'a egere akonyeke. Kwanyora gwachia koigwa omwana oyo kweri nyarorera, kae abange na abana, barigereria abana, tuma tumia omwana, aye takona gocha are ng'a inki agokorera omwana, kera inki yagokorera omwana, obwasibokire ng'a kae omonto omwana, omwana akorigereria buya. omwana akore ki? Arigererigwe agere omwana akine na enchera ere endonge. Omwana gakorire emeti enyia ebere iga etato, ene omong'ina nabo akamanya ng'a omwana oyo mbaka achie gotwara gose nindwari yande. Omwana oyo mbaka achie gotwara amaino onye ebiturera igoro, amaino naro akomerera igoro, amerere omwana omomaete nabo omonto arakore na amabere. Nabo agoka ntoende koa chinyeni, nabo agoka ntoete nonye mbweri bwane nonye nsike tokoyiochia koomera. Orika korigererigwa mapema, ekero omong'ina oyo yarigerire omwana oyo oroche obokong'u obonyore, takobotanga, Onye tamanyeti gotanga, airire nyare bomaete gotanga, atange omwana oyio, egere akonyeke. Egene igo eyio nere enchera torarende abana, tobakonye bakinere ekewango kere ekiya. Ekero omwana arigereire ang'e, ekero okoimoka nonye gochia nyagetari kwamanya ng'a yaya, nonye omwana oyo obe bono iga, nyagete aria ngokora ki? Nkogenda. Nonye na omwana oyo osiarwe bibiiri, ekero bibiiri gocha mosiabana. omwana oria keni mochando toyio abwate ebibe riria riakorire ki? Mm. Asiareirwe. Eeh. Inche egento ndatebe nkeri ng'a, tiga abana babe open korwa abana, nainwe abamura baito. Mhm. Karwa abana gochia ase omonto okorora nonye nyoko onyare tamanyeti korora omwana oye, atokomanyete korora gose otageti arore, irira nonye mbuya gochia omoino arore omwana ng'a ekero andorire omwana oyo, nanyete omwana ekero aramorora ntakonsemeria omwana, nonye ninde amorore, omwana origererigwa, omanye ng'aki omwana oyio akora ki? Agwo ki? Abakoretere nonya na Teresia obakonyere abanto. Inche timbwati mochando ekero ndarigereria ase engosi, ng'ina inche nimbwate onde ndarigi ndayaneke amo, ng'ina onde bwe etabu chiandorere ango omwana oyo. Mm. Ng'aki moroche omwana oyo akorete ki? Are. Are. Ehe. Omwana oyo namarete aire, na inche ndoche ng'a onkonire. Basi, nkonyora ng'a gento eke nkiarenge ng'a nintebie onde, nekero nyagitari nkwane, baka nyagitari nkwanire omonyagitari, agekonye.
Mwanche omorigereria, nkorenge ng'a gwaisomire ekemo gose ekende igoro y'amarwaire y'abana, naboigo enchera barorwa bararwarigwe gose barabe buya. Ekero chiano are iga iga enamba yaye y'esimi nere eyio akorwa bono, ekero chiakorwa aba enamba yago y'esimi ase onde bwensi, oragani gokorigia naboigo korwa nabo okorwa nonye na advice.

kwamoa advice kwamotebia ekero akorire eke na eke na eke na eke meanwhile erio riago gose ngotomere. Amotebi ng'a oo gotoma gose agocha, okonyora ng'a nonyarete okoigwa na goteba ng'a gotoma otome. Otransport ekoe orike aende booking office oyie riogo. Karue namba yao ya esimu.
07 28.

agokonyera omwana, gose nabo okomwakera akwane nonya aria baisirie ng'aki mokonyakera ore omwana, ekero mobwate omonto ora omwana araigwe nonya bobe nonya botuko ogwakera esimi iga, nabo ekoba rahisi ekero obwate omonto omanyete ng'a nabo nkomoboria igoro y'abana. Naboigo tiga torende abana baito, onye akoigwera tari ase yatebire ng'aki omwana. Ogomoke, oyo nomonto okoa close aye botuko na mogaso korigereria ng'aki are, ng'aki ako respond, ng'aki akoragera, ng'aki arigereria, ng'aki abuga iga, ebinto bionsi pi nebinto obwenerete korigereria omwana ogo full time atarachi gokina achake gotegemea nawe goteba naende bwensi mwana tari mpaka nonye ekero aikire eighteen. omwanano oyo oo naende goika omorende naende goika origereria chinsemo chionsi pi chi'omwana mpaka chimbwa chiaye ase enchera eyemo gose eyende nari okonyora ng'a gwakonyire omwana ogo ase enchera eyemo gose eyende. Teresia aba aba sikuhizi ntomanyete chitown, okonyora ng'a ntomanyete gose ng'aki na wapi na wapi na wapi totabwati nonye reserve tokoenda. Igo naende nere buya twaraiki omwana nka one once in a while. Eeh. Ebwenerete goikia omwana nka. Koranyorete okomoikeka, rangeria omoibori aiche arigererie omwana. Onye tobwati chingaki egokora mbare bakomoigeka ne chigasi bare chigasi rioka rioka rioka. Rangeria omoibori achiche naye korabwo etaoni arigererie omwana, agotebi ng'a omwana nare iga na iga mama inche orandorere omwana. Ndorere omwana. Naki are, omwana arwarete yaya tarwarete ake engencho oramorigereria, moibori takoba moriri akana ng'a tigocha, eh, omo- nere akogoka ngochi gaki omwana naka andangerie, inche gochia ntare konyora riria akaba gaka nkore, ngende nainche endagera nase etown. Inyo noe nkende.
Ee, ndanywe To- kende.
Togokora iga gose abana nte tokoresa topikie abana pi egento nkere naengeire. Okogengerwa kwa omwana.
Abana aba akanyorirwe, ekero omwana anyorirwe. Goikera amatuko y'ogochia kogingerwa, ngoteba tore ng'etukia ya omwana eye yabwa yare gotwara risunya, omwana akona gotwara rikuba, twakora omotienyi gose nonya omobwoka, omwana okora ki? Ogingerwa. Abang'ina barangerwa riria abang'ina bare nkobera ama abange, barangerwa bara baigwa endagera baria, babwani chire sonye yare bore kong'ina ase inche namo. namoa, onye noborangeti inche namoa, namoa omorwe oyio ogotogorera. Inwe mokogamba abanyene omwana motogorere egento eki Ekiagera endagera eye tokore, eki'omogoko. na omwana ogetoeire. Ee. Twagingire omwana twakunia, onye omosiba omo twaikunia omwana etukia twako twakora. Onye omosubati onyorete omwana ase obo, ongotebi nyarebe mogisangi tochi kondorera, tobange ebinto mongorere ebinto, mwa morangorere ebinto. Nchika nabang'ina baria korera nere agore ekiakogora. Toruge aa, togende egari. Togoika aria, togokunia omwana tomorusie chimbeega. Ntochi kogingerera oo yonsi. Torusie chimbeega, toche na omwana. Naende tokogenda torare, mambiriri erioba rigo- rigosoka, erio omwana akogingerwa naende moche nere. Mani ntochi kogenda kogingerwa mogaso igoro. Nonye mpaka rero iga abana mbaike kogingerwa mogaso igoro. Abana abwo bwenene ogingerwa mapema iga saa tatu iga saa tatu na nusu gocha inse. Ng'a otagere kogingerwa omwana, mamwabo omokoro. Mamwabo omokoro. Gose mamwabo omomura. Mamwabo omomura. Mamwabo omomura. Eeh.

Omwana obo mpaka akomekie orue, oanche twancha. Nabo togokorera gose rituko riao rero ase amang'ana y'abana. Genda go subscribe naboigo bore amaswali iga iga, enamba ya Theresia naye ore nsa iga nabo okomoakera esimi eria agwo advice gose mokwane nere kende gionsi concerning omwana obo, oborende bw'omwana nabwo egento ekerenge ekenene aso ase omonto onde bwensi. Riko ase egesaku naki eki'amana. Tochia ndare ngorete tore topic ende ya kabere, genda korigereria, genda go beka enotification yago, togochia topic ende. Onyore ng'a nore choncho gose nore tayari. Chinkuru kwa Brian McKnight, Egusii Boys.